hi loko hayi wo ya vona mutlimbani mutlimbani va va na munhu un'wana wo tshwa wa mulungu wa ku tshukuluka a ku tsu a hi loko no hlamula ku kasi mutlimbani a va na un'wanike a xikhe xi n'wi tshama endzela mhani luya swi ku hayi mhani lowa wa mina wa swi kota ku kondzelela u kondzelela vusiwana u kondzelela hinkwaswo leswi mi fambaka swona a kondzela swifula through sick and sip through sick and sip swi ku wow ni happy ku mama namuntlha va ni sendele vuswa mm. o oh, hi ve hi khoma kwala ka vuswa vuswa bya dini
Bya, bya, bya.
timenemene timbirhi ta ka gaza ti hlanganini heyi makume nhungu wa timinete ngene ka awara ya khume mbirhi swo tolo vanhu a va swi twisisi xitori xa mina na a swi huhangi swi ba na tithepi timbirhi na hamula mani eki gabaza u ri na timhaka la ta mi byelaka limpopo siku hempo tipono timbirhi na khume five rand timhaka leti nga kona ti nga bulelibula ni ku la hi le ka timmelemele ta ka gaza
okay se hi fikile na hi fikile hi vuyile futa futa hi khesile vaseketeri va hina ku va mi yingisela bp ya mi se gonyini a bp ya mi gonyise yi gonyi bp
ni nge vuli wa yi gonyini yi nge vuli ku it's behind the scene i vhe yi wena xi henhla nakambe swa hi vava Eh, okay. a ku ri na next okay le Hey, ka chavi hi mdlivela a leswi nga humelela kelly khumalo a bina hi khiva la yena ya ku leha u hi poyilini tanihi matsonga yo na sound ta ka gaza be mini xo ku sound ta ka a yi ri gaza ya man sound leyi a yi ri ka next hi loko
kelly khumalo a ku sound leyi why sound a nga ri i sound ya ka pastor mporo
mayita sound ya ka pastor mboro hi sungula kwalano yi le Loko va nga- kerekeni yi yi va yi ri le- ya le kerekeni ha yi chaya ende a mambarampara nga man'wana tlhokovetse- a tlha tlhokovetsela a ku sunday yi nga ri ya ka pastor mpore nga ni wa nkondzweni ya ka pastor gore ni nge le ka i mvuselelo ya pastor mpore hehe mina ta ku a ka ni deliver ni tlhe ni twa chava kha hlekelela a ku e timhaka ta a ku kona timhaka ta kona mhaka ku ri mina ni a ni ta ni n'wi chichini a ni ta ve ni ku hayi tana mi ta yimanyana mi malatlhelo ni xa ku sawundile yi nga ri ya khalanga a yi nge he vi ya Ngevi ya khalanga khalanga sound Eh, ma leyi. ma ka khalanga ma yi kota ku boha ma yi sound. kota ku boha sound So, swi a yi ri leswaku ka ri- mani sound leyi a yi ri ka simsim why
hileswaku ni swi ni vavini mara swa mapela swi ni dyi- swi ni dyila phakati ku why a fika a poyila sawundi Sound. hi ku loko a ri ntlhambi ya mapela a fanekele a ti na sound engineer ya yena exactly A hi na- Hi hi na- hi na swona. vanhu va ku famba tigigi eh, ta ta- ta gospel Hi heta serious, hi heta serious. Mm. rhandzisa va ka timba ntsena ka tigigi to tala un'wana na un'wana artist loko a ta u ta na sound engineer ya ya yena yena hi ku sound engineer ya swi tiva Tiva ku ku- munhu luya u r- u swi rhandisa ku yini masatasetelo Eh, u lava swi endla kuma ku ti-twitter na n'wana ti-busy, u i lava lava- Mm. hayi ri so n'wana u lava bezi ri so timoncha ti rhandza so n'wana twisisa Ehe. se why khirikuma a nga endlangi swona no twa nga ri i na ku nyadza i na rinyadzo yo nyadza Eh, chaka simsimu wa hi tekela munhu leyi i ta ta hi nyaza la a ta ta hi nyazisa Loko a mi loko landza ku ri swa mi makhombo. simsimu a ni vheti loko a ha vula sweswo ku sawundi leyi nga ku ya ka mboro ni vhe ni gonya xitejini ni fika ni ku hayi hi ta yi Chika. vona nkarhi wun'wana chika chika eh a va a ni hakeli mali Mm. a ni Wena hambi- sukumeta bya bya mr post loko xi sukumeta vazaharangi mi nga pfuxi tin'wana sivara sukani sukani sivara na na na botiredi loko dyi dyi sukumete mani i botiredi dyi nga sukumeta mani A va sukumeta dj dj mfundhisi Mfundhisi. a nga sukumeta botiredi Sukja.
bo ti redile nowa layani eh. a ya ha va nkahle ah, musical i vheti yi wa
eh, a swi yi wisa tindhawu hinkwato spiritually and physically and emotionally and emotionally mi tshami va ka yi pefuma boti redi Ah, mina swi va ku yi pela ku wa ka yena lani swi va sihloko phepha rin'wana loko a tshama ka wisa hi hloko a nga vi kahle botiredise yi vuyisi macinelo lama ma khale lama ma ku loko lama mavhilwa lama xa vhilwa u vekela la xisutini loko vhilwa lero ro huma ri ri rhendzelela ri ya ba vanhu ke ni kome ku hi nga yi tlhokovetseli ngo yi ni twisa ku vava mara hi ku ya mm. mina ni chavi next time mm. munhu wo fana loyi a nga rhambiwi mani ta ku futhi ka gaza hikuva va nga n'wi rhambi vete va yi chayini ka gaza mm.
i mean hi nge ti hi ta nyaziwa hi ndlela liya u hi nyaza as matsonga because remember la la la gauteng gig a yi ri kona ya ka gaza hi saturday a ku ri liya ya next ende ku komba ku va n'wi afforda u yini ku U va n'wi yini? hakelini Eh, Eh. simsim wa swi kota ku afforda eh, khembi khulala Eh. okay timhaka ta kona a ti le a ngopfu ti tika yi hoyi hoyi ala avuxini ka gas timhaka ta kona hi loko hayi wo ya vona mutlimbani ah. mutlimbani va va na munhu un'wana wuntshwa wa mulungu wa ku tshukuluka a ku tsoku a ah. hi loko no hlamula ku kasi mutlimbani a va na un'wanike hi ku mutlimbani hi tiva va dyela na mispro va nga va nga n'wi tivisa na le kaya kwa yi lava mkon'wana allah one two three se hi ya vona mutlimbani a ri na un'wana munhu timhaka leti nga kona ma swi vona
tivoneleni ka gaza ti-celebrity ta ka gaza
no mi ku dyisa ka mina ni mm. loko swilo swi nga ha endli hundza
ivi u ya kuma swin'wana ni ee u fana na un'wana hi n'wi tiva van'wansati va gaza hi chakulolo hi yena ku ve u na maloyara loko swi nga fambi swi jampa jampa loko xi nga xo jampa xi nga xi jampa loko xo jampa hi lembe tsa le jona 16 16 wa vanhu mm. se na mutimba mhani n'wi sole loko mm. u swi twa ku landeni ka wena a ku kahle a wu tsakangi jampa jampa mhani ta ku sesi lava ya hi ti nga ta mm. ganga olole vito eh. va fita ku veka xipikara xa ku majampelo lama eh. u ma jampisa ku yini majampelo e se n'wina mi twa nga ri mutimba ndi wrong Mm, a- a ni nge vuli ku wrong cause a ni swi tivi ku andlwini a hlangana na yini endleka kha hlangana vaaka swi nga endleka kha hlangana na vaakatimba mara mina hi ku vo- hi vonelo ra mina um a va ri swin'we um nsesi a ri ready na ku ri i wine vukati dyakamani mutimbani i mhani ta ku ri mhani mani Nandi. Ay, Mo mhani hi ku i mhani Timbani. mdaka Eh, Eh, hayi, a hey, ri- hey, hey, hey. Eh, eh, vakovinyi va- no mi nga holi kokwalaho Eh, Eh, a ri ri- sesi loyi a ri redi na ku va a ri mhani swimanimani Mm. sweswo swo komuthimbani xivongo xo komuthimbani o one two three a xi n'wi dampini entshamini famba na muthimbani siku rin'wana ya kaya a xi khe xi n'wi tshama endzela mhani luya xi ku hayi mhani luya wa mina wa swi kota ku kondzelela u kondzelela vusiwana u kondzelela hinkwaswo leswi ni fambaka a swona kondzela swifula through sick and sip Eish. through sick and sip hi hi yena A loyi a ri famba kona na nkarhi mina. lowa xifula ehe a a ri kona nkarhi wa xifula a n'wi tlhavula xifula a n'wi hlambisa xifula a n'wi endla swilo hinkwaswo xifula Eish.
ya ne no mara a i- i- a swi nga boheleli munhu ku ri Mm-mm. eh, a A vabya tsha- he, eh, a eh. tshami na Eh, yena. xi- ku- ku va xifula lexiya a xi ti ku jikeliwi mani Eh. hi swi n'wi dyondzisini ku Eh. la vuton'wini ka tiyiselaniwa Ka tiyiselaniwa. a ku ri dyondzo a ku ri- a ku ri dyondzo Eh, a ni ne le high school ma pasa mi a mi- a mi a mi vuli ku e va ni tiyisele ngoni kha ni nga pasa loko mi pasa la high school ma endlani ma baleka mabaleka Ehe, hi Hi swona yona sweswo. yeleyo. se loko a ku i- a ka gaza yi tshama yi sukile ma swi ta ku hulu va tshama va ri milon'wini ya vanhu ni vone hulu kha ya ku phefomeni amucatwini wa papa makamu and ka papa makamu yi hala ka hina ni la ta yi lumisa hi timbyana
se xana hulu va nga va ya- va yi vitani hi mali kumbe hulu yi mahala hi mhaka ku hi hulu na doctor sofa ti kuma ni swona swona swa mali ya ntshimbi sorry ku munghena non'wanyana swa mali ya ntshimbi
se ku na ku dyisana mbitsi na ku dyisana mbitsi ko karhi so swi nga endlaka ku va ku ri ku ri dyisaneni ka mbitsi ku dr sophia the first mm. na wulu a va kumana siku ni ta lika mjati lon'wana mjati ndiwa mhala nga dr sophia loko va lovoliwa a yanga so eh. ku na ku dyisa dyisana ka mara xi nga hlamarisa ni voni yi posti e poster ya mucato luwa yi faka na nghoma leya ku vavasati a wa rhandani se xana i nga kha vula ku yi confirma ku himpela yena na doctor zoko va rhandani na
a hi himpela vavasati a va rhandani se n'wina mutwa nga ri yi confirma swi kahle ya yi fanekele yi confirma swa mhaka yikulu vavasati va rhandani eish matiyo yi confirma swona hiloko mina na mina no ka facebook no fika ni tsala hikuva ni voni un'wana a nga ti dr sandlen u tlule titlambi hikwati ta ka gasi ni ku no Hi yini? Mm. swi veki kahle a ni vuli ku a va dlayi Dr- dr sandlen va nghozi ngopfu ka music va Mm. mara u nga compare vanhu hi ndlela leyi ya ku ri ku Eh. tivoma va va tlula ku tivoma va uh-uh. va tiyiselini yes Mm. hi loko mina fanele ku a a va tshiki holi na holi nqambi because a li te holi di nge hla hi ku a yi tlambi holi hi loko va ta laya vanhu va ku hulu ya dyoha ah! ma ta gaza loko ku zonda ne eyi gaza loko yo za yi ku zonda yi ta ku zonda se ku ya n'wina hulu ya dyoha um hulu yo kotlanisa hulu yo hulu yo kotlanisa um a yi yo kumana na nuna wo kota ku vula ku ri voice leyi yimbelela so mm. makakulo vavanuna krema wani sweswo swo taniya a vula ku ri yi bi ka mi vitanisa ku yi van'wamukela ka worship team loko ku na ku na tichonichoni letiya ti ku na vo transposa no mara mina ni lona nga tivi maybe ku mina ni yingise na yingise mm, swima mm, swinene mm, mina ni twa yi ri yi ri kona mani yi kona yi kona yona mm, mm, sweswo mm. swo yi fo yi feliwa ti-producer na swin'wana na swin'wana a yi mbelele mani liyayayayazama ende hi hit hi hit lexi ni xi tivaka hi hulu i ku ka album yin'wana na yin'wana hambi ho ka hi nga rhandza album hinkwayo mara hit ya yi one yi ta va yi ri kona eh mhm. ha yona vhela ha shem ha yona ha yona so layana i feel mm. like mm. eh mina na n'wina tanihi timenemene mm. ha swi ta hula yi hi twisisi ene na yi tlhe hi byela ku a yi na mhaka na loko ya yi twisisi kumbe njhani hina hi ta vulavula ntiyiso hi ti hlayela mahungu a hi personal na yona hambileswi hulu yi nga tshama yi xavela vanhu va hi rhuketela va oh, va bamba va zama ku jampa jampa hi dzika va zama ku jampa hi dzika va za va dzika na vona se va dzika na vona ha ri kwala mara mina eh, eka ti-artist ni yingisela hulu mm. eh, eh, and a ni yi xaveleli hulu hambi a ni mm, album a yo yi xavelela mara album hi ku swi ya hi ku munhu u lava ku yingisela music na mina hulu a nge se tshama humesa album ni nga ni nga yi stream ni nga yi download ni nga yi yingiseli album ya yena ni vulavulelaka ka foni leyi mm. ku na album hinkwayo la mm. leswa swa ku hulu a nga a nga ni twisisi kumbe njhani a ni ngheni personally a hi kumana hulu mara musically ha kumana ya hi yo ya le mhaka um ni pfa ni khomana xikhuhlwanani sorry askis um mm. hi loko timhaka ta ka gaza ti sungula futhi ku yoko yoko yoko yoko kawulani madleke n'wana mhani ebi madleke xo tsala post post liya xi ku uh, is it still considered uh, teenage pregnant loko uh, loko wa ha tshama ka n'wini kumbe swin'waswoswivekeni kahlexiri ka ha ri teenage pregnancy oh. loko u kuma un'wana u ri hava movha na yindlu kumbe u ri financial table lero Eish. hambi u ri na 29 as long u ri hava movha na yindlu u kha u ti- kota ku tiyimela financially Sure. ka ha ri teenage pregnancy wa wela kwalaya hi loko gazane yi vuvume ku ri gazalani a yo yimela ku xi rheta yi vheta yi- Oh, Oh, okay. yi vhe xi nghenela.
Yi vhe xi nghenela. Ah, ivi va xi nghenela gaza hinkwayo hanhu kuma gaza hinkwayo khexiboni yaleyo a van'wani veke va ku fana na nyimpfu van'wani va ku veki ka n'wina ku xifanisiwa ti a yi ti ti main glow ka n'wina ma wena u glow yo van'wana va ku he u fana na nyina nga ku bebula a ri na 50 years
vera xidlow vuswa mara a yeni ka tiyisi vuswa mara a xi xi- mara mhani ab madleke na na kawulani a va swi koti ku vula ku vuswa va ri vuswa no vuswa bya hambana leswiwani n'wina mi nga kulela grand farm ne? n'wina mi nga kulela a grand farm ne? Eh, eh. mi mi swi vula ku hambana bela lava va kulele deep clove mm. so buswa Bus- buswa. A- a- a swa ya- ya ya vona na hina yi fana kata yesu madya buswa
okay hina kata yesu behind the scene ne Eh, ya va n'wi- va n'wi khuza mamhanoyi
Ah, So- tidyela busa kulani kulani laya ne eh, i think xo- xo xo yi veka hi ndlela yin'wani ne gaza ya kwata Eh, gaza yi ta xikomele e e khosana mi yi voni mara busa i tidyela busa Kho- khosana yi ngo hleka so hi ko yi swi tiva swilo leswi ne Eh, eh, Ma- ma nya eh, kwihi
busa bya dini bya busa no ma ta Busa. kumbelelini ma mi tlhese ndzhaku a xi naveli vusa bya dini ivi mhani xo va sweka vuswa laha ecape town hi flight hi flight flight leyi hikwenu hi nge le ku yi rileleni ku la ku hi khandziyi yi senda vuswa ivi xi va live xi ku wow ni happy ku mama namuntlha va ni sendeli vuswa mm. o oh, hi fe hi khoma kwala ka vuswa bya dini

ya yi kulu ngopfu ti-influencer ta ku tala heyi a ti ri ku xaveni ti xava ku timovha rhangi ma u- futhi mi nga rhangi u rhangi chavi le le ndzhaku ndzhaku leyi di koka pholo ma ku Polo he, eight, he, hayi he, not just polo. he he he tluka siku chakala a shuu Swi a ku koka benz gagashi yeye swi ku tluka swi ku chakala sekere sekere na yena a posta ku u xavi movha se ho ka hi nga hayi tivi timeseji mi timeseji leti ni nga ti kuma a ni ti ku ti ngani loko no mi komba laha ti tele ngopfu va ku ti-influencer ta ka gaza hikuva ti le ku xaveni ka timovha Mm. wena weke ke
eish eyi tifeni ti hi faka under pressure Hi Va ku leswaku- weke okay se ni hlamala ni ku se lekeri la xigaza monday xi ndzi xa movha i Xilo xa zixamani hola, leyi. musi.
mara ku na swivulavula swa ku ri okay okay mo hi sungula ka simsim simsim u le ku tichuheni Mm. Eh, ntu ya kha ku ri eh, pholo ya tlela after after Amen. after after next Mm. ivi hi tlhe ku va na swivulavula swa ku ri laya loko magegexi a xava movha Ku vi a na ku ri na wo.
passenger la ku ve ku ne ku vi na voko Ku ve na voko ri nge le ku rin'wana sayineni hi la. mavoko ma ri la mi swi vona ku loyi a xavisaka u hi- langutana na na munhu wo muxavi karhi. loyi- loko u tlhela u languta laha hansi laha u vona na teki ya white yi phohlinyana ya mani teki se leyi? ho ka hi nga tin'wi mi nga xava timovha khoseni ku xana loko ya ku xaveni ku laveka tiwitnese Tiwitneseke. hi ku ve ri yi xaviwe cash movha liya kumbe xana swi swi lava na tiwitnese na Ai mara hi ku na mina ni Yi tshame ta ni xava movha ya sayina. cash na mina ni tshame ni xava movha ya cash a a ndzi se tshama ni vona ku va ku ri na witness ku famba mina ntsena what if maybe ku n'wami xavange bense kumbe ka bense Swi- kumbe xanga bense ku lava ti-witness eh? yi ta sayina la tlhelo yi ta sayina la tlhelo kara swa hina a va zangi va lava ti-witness eka swikotikara

if if magegeshi dishavini Okay. congratulations congratulation gegi if a dishavangi hi magegeshi hi tsiki ka U ta loyeliwa swo ka swi nga swa wena. sapatela shem Eish. vakumiwa timenemene ta ka gaza mahala a mi na chumu Eish. hala Ah, wa ta wu- wa hi tseketsela se lekere na yena avo lekere na n'wi tiva mara Loyi swi a nga ni endleka va tshembi.
hisa lava swi nga swa vo swi leswi just imagine u lorha u kha u hlongorisiwa phela swi na vuloyinyana na valoyi lava va jelasi vo va ku vona u posti movha va ku xavi movha a rhe u xavi movha ivi yi lorha u kha u hlongorisiwa u hlongorise movha ya ka yi nga ri ya wena yi lorha u kha yi disiwa
u kha u dya madini dya madini ka movha ya ka yi nga ri ya wena xipini i xipili i khe geva na i khe geva na moho madi lama u ri ku geva mohori
ka geva mohori ya wena awa mani congratulations vafana va mina eh, vafana va le pitori mm. congratulations magegeshi congratulations eh, sim sim congratulations eh, eh, very much. Le- sekere Eh, eh, swi- swi- swi tsamise sweswo, swi tsamise mara hi sweswo. ta yi vona ka xigazamandela va nga yi voni mindoko hi beni Eh, bi- ah, eh, se hi ta ku raha sekere ah. a ni wa ku boha vhiki leri rin'wana hi ta ku phinda va ta n'wi phinda futi bunda ke na mi rhandza papa bunda hi mbilu ya mina mina hinkwayo phinda futhi na mi rhandza papa bundu nakambe nakambe ni ta fela ka n'wina papa bundu phinda futhi yeah hey. Eh, so timhaka ti tshamise sweswo um ku na vanhu van'wana ingaku hi le ku va ignoreni mm. eh, hi loko ku na vanhu van'wana ingaku hi le ku va ignoreni mm. semfrina gondi boy ingaku va le ku buluthekaneni va ri swin'we
niyo tsa maveri veri mm. allegedly allegedly veri mm -hmm. sanfree a nga ri ka macatis production okay ndase ingaku a ka ri na vudyelana a ku ri na vudyelani okay. mina ni voni hi loko va nga tshamisiwi va yisa lava ni ve ni ku o oh, okay va vula swona ku vanhu lava va ha ri swin'we va yisa lava hmm? Hmm? okay hmm, lexi ni nga xi cheka na masati mambirhi mi mhaka leyi mm. ma loko mi ri xikolweni mm. ma mi ri na vanghana atlilasini hi mhaka le tlilasini tlilasini ya yiwa mara n'wisa mi hambana lama pacukapacuka van'wana va ni va ta va tlanga makarete van'wana va ta feyila eh, van'wana va ya college eh.
van'wana va c j c van'wana va ya ku thwaseni eh. van'wana va xasa mzimba atembisi ma vona van'wana va ya tivasity mm, van'wana va va swikeme a pitori va va ti-scam van'wana va ya ku Eh. xaviseni ka titeki van'wana va ku xavisa nga titeki Eh, van'wana va van'wana xavisa va xavisa ti- swi- va xavisa maxinisa. ti-watch te- ta swichekasana Eh, mara mi hlamala ku yi na- yi na- yi- yi- rile- teki yi le ndzhaku ka bokisi ra total sports mara a yi humi ka total sports Mi va swi- Eh, se- so laya- so laya eh ma ma ma hambana ni swa ku na blanca loko a ha ri xikolweni a nga ri munghana wa junior a ri na vanghana a ri na vanghana a suka le a hlangana junior hi ginzi hi ku yini va xavisa swilo va xavisa swilo swi xavisiwa leswi swi xavisa okay so va xavisa no believe ku ri na sam free eh. na sam free na goni boy maybe a va ri vanghana hi ku a va ri ka production ya production ya one mara hi ku a va ri ka production yin'we mm. na vuxaka lebyiya na vudyelana lebyiya a bya ha ri kona se ma vona ya va va kona vanhu lava va ku ri i ti-friends ta vanhu lava va nga va surrounda hi nkarhi hi wolowo nkarhi wolowo hi nkarhi wolowo yes mara loko i ze i fokofa i fokofile e a ha ri vanghani se ho ka hi nga tivi what if na production yi nga va yi vulini ku hayi um sign free maybe u vi makanyanisi kumbe u vi va n'wi susa Eh, eh. because no believe makhathis phela i production ya right Inkosi. sign free a nge yi suke just like that Le- ende ingaku yi na mali xisa lexa xi na mali namali mzama mo goni boka Eh, ingangeti 'cause xi ngovinita tshama la um a waterfall what what hey mi nga boxi va nga ta xi lala Eh, xi eh, hey, hey, hey.
se so eh se swi nga endleka ku vi na swo karhi swi nga humeleli ivi a za a fambisiwa sign free se hi Mara wona ku na ti- ku- pro- na- na- production yi vheta ku u nga ha vi close na yena na ku chawela na vavasati swa Eh, swa- swa swa endla. olovisa a hi- a hi ri Swa va endla. chawela ni vavasati maswisisi that's why ne that's why ni maker sure mm. ku ri loko migobhozi ta le ka mina ka ta yesu a nga jikajiki swin'wana swin'wana mm. e eh, satan xa nghenelela phela e eh, satan xa ringa ende i dijam tlhoma kan'we ra yona
na mina vona ya le ka yona leyi eh, yi meka sure ku mhana sesi a fambela le kulenyana hi tlangela le khixinini hina hi ta va hi ri la sitini. Gobozi Kahle hi futhi. timenemene swin'we a hi menemene na munhu wa mina Heyi. va va ta va xata swa minjhani kata yesu Eh, kona minjhani mana sesi hi hi kona hi ngo vona Eh. a leswo swi vula ni ku a ye a Eh, gobozi manje tolo swi he, he, onhile he. ngopfu, mani.
Hi- hi nga za hi boxa na ku a mi ri na xincherhani tolweni Tolweni. ma swi vona Hayi, hayi, hayi.
hi hi ku jaha Se, hi yeleyo so i think maybe eh, production yo hlangana na challenge yaleyo yo hi hlangana na challenge yaleyo ku na- ku na vudyelani byin'wana byi nga vuhakatima byi nga ha fambangiki hi ndlela Ya. a swi endleki munhu a suka ka production yo karhi ku nga ya ri- kahle no ku va ku ri ya kahle ku nga ri na problem eh eh Hi- hi- hi- hi lavaya ni va va va president beni mayingani xi sukini hala ka rhangani I- va rhange va suka ka um, ka josh riman va endla swa vona a ku ri na ti-reasons na koho ku why va suka ivi va endla swa vona na na na vazaya mm. kusuka ka vazaya u sukini eh, benet xi ya endla swa xona halaya mm. ka b m q eh, ka b m q mm. lana ko xi nge le ku exceleni so nakona a ku ri na tikinga futefuti mm. so tikinga leti nga susa simfrika liya production hi ta ti lava hi ze hi ti kuma ende hi ta mi byela u ti lava tona hi ta ti lava hi ta ti lava hi ze hi ti kuma and then ku na ivi ku na ku na mhananyanisi before mhananyanisi mm. ku na mhani van'wani va nga ni sendela va nga ni sendela swin'wana mm. va ku vivi mati na kokwana cako mati kokwana cako leyo buramati yo buramati eh hi loko mhani lava va ku ah ni kombe mi byela gaza boxa Eh. ku kokwani chauke eh, n'wana loyi va nga endlela birthday a hi n'wana wa vonani a hi n'wana wa vona n'wana wa vona a birthday ya tolweni a va n'wi endlelanga na chumu mina ku ye se hi nghena kwihi ka timhaka teto ni ku hi nge vuli hina ku ri kokwani chauke a hi n'wana wa vona lava nga n'wi hina hi endleki Hi- Hina hina yi- hi ngheni hina hi ngheni. kocaku ku va xaveli n'wana swi yini va n'wi endlela bede n'wana ku nga ri wa vona hina ha swi tivi lowo vona a nga endleli uchumu hi nge swi- futhi na le ka podcast leyi hi nge swi vulavuli vulavuli a va yi va vula hi voxe Eh, a va yi va vula hina mhani. hi zangi hi Eh, vulini hi eh, n'wina mi nga kokwa- vula ku he kokwa kokwa ncawuke Chauke, eh, a va sapoti n'wana wa vona Eh, n'wana hina hi loyi va nga- vulanga. i- i- i- hi nge kwihi na kwalani kokwancawuke irhanga leri vona kokwancawuke hayi na hi vulanga hayi vulanga hina hi irhanga leri nga endleliwa birthday ku ya cina tikambi leri irhanga mkambi ku ri eh, mi nga ri koka hayi na hi nge vula hayi ngheni hela hayi ngheni hela ka so ivi ku na tibuku laniwani ti nga tsaliwa la hayi leta ti lavi hi loko le tibuku leti va ri my building pen working hardly wow xilungu lexi nga lani xi nghozi lexi mi nge xi hlayi len'wini Eh, ya, na- xi na lava xitwa. mi xi hlaya mi ta kota ku dyondzeka yi Ya, tsaliwe hi- na la hi- ka- ka hi master breeding- stan ka breeding Mudawudzi.
pen a ni ku i breeding pen Eish, a breed- i bleeding Eh, a ni ku breeding i tibuku ta kahle ngopfu lava lavaka tibuku letiwana ne ti na poetry la ndzeni Mm. Okay. na swo hambanahambana leti dyondzisaka ngopfu um ku u va successful ende ni tsakisiwa ku ku dyondzisiwa ku munhu a va successful ne mm. i swi lava u ri na munhu loyi a nga ta ku coacha na yena a ri successful na mutsari loyi a coacha kahle u successful a ku va successful ani leswi swa ku xavisa ti-iphone e-e successful leyo yi nga hlaya hi munhu un'wana na un'wana mm. whether university or young varsity mm-hmm. yi kahle ngopfu buku leyi yi kahle ngopfu buku leyi leyi mm, se mi yi cheka mi yi cheka ne se
Ah, No. vela. Oh. Ah, yo, yo. Vulan swin'wana. Hi kombiseni hi van'wana. Mata loko Ah, vula swi sikhuza wa kombisa Gaza Gaza. never. Sikhuza wa Gaza mata a yi ri ku dyeni mata yi dya mazimba. Yi ri life. Yi funya. Loko yi heta ku funya mazimba yi ku ice cream yi funya. swa Oh, fambelana mara ni ku leyi yi ta ti endle swin'wana mara phetsongo
nyoka ya dyo cha fast nyoka ya xixa fasi hi ku leta kun'wana ka ritsongo va ku u nga dyi ngopfu loko ya ku tleleni mi tshama ku tlula ku xi ku bebi

u za swi vona ku no mani la kaya lava ni ndla katsongo yi za tsima ya kwihi a vukatini ka dyeliwa le ka dyeliwa vukatini eyilala se ku na mhananyanisa mhananyanisa ye yeah, a yi ri ku trendini mhani leyi mm. la vanhu vo tala leswi mi nga le ku va tsakiseni i content ya kahle mara vanhu vo tala ve ri why yi nga ri yi bifa mamazana mamazana laha mhananyanisa yi endlaka ti-video kha ku u nga yimbala kwahikwaiwa Kwahikwaiwa leyi a mutini wa thravulu u ku to to to to to a mutini wa thravulu a mutini wa travel yi ku u nge yimbali ni tsakisa hi ku ni le ka mina Yeah. na movha wa mina wo ni ringana mina na n'wana wa mina yena Eh. nuna mhana kwayikwai Hmm? yena nuna yo yi tikomba yi te kwini

hayi combination yin'wana ya matimba ngopfu ho yi nga va yi ri ku ya tinga si mhana makanyanisi ya yi le vukatini Yi- yi- yi le vukatini mara yi le ku bifeni ka mamazala la ku bifiwa mamazala Ya, Khawa la- nga tivi ku ku bifiwa maybe ku na mamazala wa nga tshama va kona Ho. yo bifa ex mamazala Eh, ya swa humelela kumbe
yo va ko va just a constant eish cause munhu wa endla content phela ya munhu wa endla content so so fana na mina mina vula ni ku e swi vuya swi ku yini yini ene na vona mi swi vuya phela na vona mi swi vuya Swi vuya. mara na vulavula hi swi vuya and i catch Eh, eh, exactly so Ey. swa endla ku va ku ri content Eh, swi endla ku ri ya content swa endla ku va ku ri content mana mankanyanisi hayi content ya n'wina yi and i tikomba ku ri munhu wa kahle ngopfu ni xem wo ka a nga vile because ni twi van'wanyani um um va ku hayi i mu- i majavani mo hina va kahle ngopfu se Oh, i majavani va za ku i mo- majavani mo hina swi vula ku malume va kona malume va kona e swi vula ku malume va kona ku nge vi na lava majama nge le lomu ku ku- nga ri na malume vanhu va hosi Mm, mm. Eh, swi ri malume va kona hayi no hayi no hayi swi ri mana makanyanisi ve le vukatini se hayi mana makanyanisi khomisani sweswo makamayi makamayi thevula eh mhaka ma yi pepula eh. mara content liya yi ta endla ku vavasati van'wana na van'wana va za va tsakela ku hambana miti ya vona bcause ni vona yi endle video yin'wana ni mm. yi mbale xitofi eh. u nga pfuka hi xitofi xexiwani eh. ka mamazana mbale xitofi adana yi cheka yo ntana yi cheka yi mbale xitofi u nga xi mbala xitofi xexi emutini wa tiravuli mutini wa tiravuli hayi hayi mamazala wa tiravuli
u nga xi mbalake i nge xi mbali ende yi vulavula tiyiso mm, yi nga ta ku eh, se yi le ku jikajika la mutini wa mina a nga mbalanga se yi le ku jikajikeni wa tilawula Wena makanyanisi hayi no um swi tshamisi sweswo um next a yi humelelini ne ya I'm- next Eh. yi tikomba yi fambi kahle yi tikomba yi fambi kahle mhaka yaleya ku ri khevula khevula- khumalo u u- u hi u hi toloverile tolovele u hi nyadzi ngopfu Eh, so na lava va sawundi eh loko ku ri ku ma hi twa n'wi va sawundi za ma famba ma ya zama swin'wana ka sawundi ya n'wina
mbuti vakakhalanga ku va swi endlisimara mina i feel like um, mm. xa best mm. artist mm. a yi vi na sound engineer ya yona ya yona ku ri loko yi fika lasauni nga kuma ku yi blind mara a va yi setangi hi laha u lavaka ha kona

Eh, wa- a swi vuliwi leswi ni twa nga ku eh, hi ku ya hi mina a swi vuliwi ku ingaku mathikithi a ma le ku fambeni swa vuliwa loko u kola ku endla event ku mathikithi a ma le ku fambeni Ah, mata ku yini problem ne Eh. ka ku vulavula munhu wa vulavula alright a reta okay e se swi endlaka swi swi rhetelini ho swi yi rhetelisi msimu phela mina ndyondzi xin'wana ne um mm. madivo magegexi mm. magegexi mi ta mi tshami na yena seventeen mi ri two kumbe mi ri three na un'wana mm. ivi then u twa xiposti xi ku a seventeen kayila mi hlamala ku mo va two mo va two ntsena mo va two so u ti vutisa ku le ku yileni seventeen vanhu ka vanhu xi kota xi tirhisa language yin'wana yo directa vanhu language yi endla yini if mm. you are around mm. ebe ka kayile over the line uya kona uya kona that's why noku ri na simsim uh, yes u retain mara a fana a nga swi vulangi ku ri mathikithi nga ku hamele ku fambenimunhu dyondza swihoxo simsim swivara swivara simsim hayi ni xoku mi ntwini ya yo mm. yeleyo a mina ni hela kwala ni khani ku continue wani mi subscriber continuan mi shera mm. mm. na n'wina mi nga nghenela competition already mm. hi vulini ku ku ta va na siku hi nga ta ku funyeni ya ku dyeni ya ku dyeni hala hi ku we so competition yaleyo wa shera mm. u fanele u hindzisa ten wa vanhu va nga ta va va kumeni ku va subscribe ka channel yes then hayi hi ya ku dyeni hi ya ku dyeni a hi ya ku dyeni and a hi misi ka ndhawu yin'wana yo A ku ka dyunya mahloko ni. dyunya mahloko le Mm-mm. Ah, ah.
Ku endla swa Le, ka mampela. ku endla swi swa mampela ehe hi ndlela yeleyo hi kha hi famba Hi kumbe ku na fambisa n'wana sweswo. am- amla ku hi- xifuva xi nga ri xi na mhaka la a no la ku vula sweswa swa ku ri ha ka dyiwa swi swa serious a hi swona leswiya swa ku ri hi kombe nyama ya hloko ivi va pfa va ku ringisa yi nge se vupfa va ku twanani ku yi njhani Ah, ah. a-a hi ndlela leyo heta khosa na mina xin'wanyana mi lava ku xi vulaka kumbe mi lava ku xi ngetelelaka hi ku hina se eish hi loko i nga ri hina hi vitele ku hlantswa mali la babayi Bye-bye. ayi kombe wanga hi vulavuli Hey, hey, hey, nga yi- ni ku la